Iawn, fi wedi dod i Neuadd y Droelyn fan hyn heno achos mae tîm dan 26 Seiat Holi Ceredigion yn ymarfer cyn gystadleuaeth Cymru a fi wedi dod i cael bach o tips. Fi'n gallu clywed nhw'n ymarfer, felly bant â fi! Prynhawn da a chroeso cynnes i'n cwmni ni, aelodau o fudiad Ffermwyr Ifanc Ceredigion. Nest Jenkins ydw i, eich cadeirydd am heddi, a ga i'n ffurfiol agor y cyfarfod hwn. A shwt mae'r gystadleuaeth yn gweithio yn ei gyfanrwydd, wedyn? Wel, mae'r gystadleuaeth ei hunan yn un digon syml. Be sy 'da chi, mae 'da chi cadeirydd a mae 'da chi tri panelwr. Dyw'r cadeirydd ddim yn neud dim dadle o gwbwl. Mae hynny i gyd yn waith i'r tri panelwr. Ac i ddechrau, mae'r Cadeirydd yn cael ugain munud o flaen llaw cyn bod y gystadleuaeth ei hunain yn dechrau, lle maen nhw'n gorfod dewis allan o'r rhestr o destunau, sef wahanol gosodiadau neu gwestiynau, cwestiynau tebyg i A ydy Brexit yn peth da neu bido ac yn y blaen. Felly mae'n dewis tri cwestiwn neu tri gosodiad a wedyn mae'r ugain munud yn dod i ben, Mae'n cwrdd â'r panelwyr, yn mynd â'r panelwyr at eu lle um, ac wedyn um, mae'n cyflwyno ei hunan yn, yn agor y cyfarfod, wrth gwrs mae hynny'n bwysig, um, a wedyn mae'n cyflwyno'r tri cwestiwn i'r panelwyr, uh, un ar y tro wrth gwrs, um, ac mae'n gofyn i nhw i ddadle uh, arno fe. Wrth gwrs, dyw'r panelwyr eu hunain, dyn nhw ddim yn gwybod uh, beth yw'r Cwestiwn neu o flaen llaw. Allwch chi ddweud bod hwnnw'n beth eitha anodd, ond wedyn mae 'na rhai yn cael pleser mas o ge, achos maen nhw'n cael y thrill o um, siarad um, heb orfod paratoi na dim byd. Ond mae lot, mae lot o, um, enwedig gyda'r um, fformat hyn, mae lot o ge i lawr at brofiad. Um, mae'n dibynnu faint o weithiau chi wedi wneud ac yn y blaen a, a faint o wybodaeth sydd ganddoch chi. Ond ie, dyna beth yw'r fformat, sef cadeirydd a tri phanelwr, a mae'r tri phanelwr yn dadle y tri gwahanol gosodiad. Daw'r panelwyr heddi o Geredigion, Ceredigion, Sir a'r Mynyddoedd Maith a Ffonau Gwyllt, a gobeithio mai dadl a digon o amrywiaeth a chyffro a gawn heddi. Nawr, mae gyda fi Nest fan hyn, sef cadeirydd y seiat, felly gweitha i Nest, beth yw rôl y cadeirydd mewn seiat holi? Yy rôl y Cadeirydd yw rheoli'r panel. Yym byddwch chi'n mynd mewn i'r ystafell i gymyd cyn 'ny a byddwch chi'n dewis testunau, tri yy testun, byddwch chi'n dewis un o'r cyffredinol, un o amaeth ac unrhyw un arall a wedyn byddwch chi'n mynd mewn a byddwch chi'n cyflwyno yym y ddadl, byddwch chi'n yy Dweud pa destunau chi wedi dewis, cyflwyno'r panel ac yna bwrw mewn i'r testunau wedyn. Ac yna ar y diwedd, ar ôl trafod y tri testun, bydd y Cadeirydd yn cloi ac yn diolch i'r panelwyr am siarad hefyd. Dadl a fydd yn seiliedig ar y testunau, Osian Roberts dylai fod wedi cael ei ddewis fel rheolwr pêl-droed Cymru, nid Ryan Giggs. Mae'r oes wedi symud ymlaen wrth i NFU ethol menyw fel eu llywydd cenedlaethol. Ac yn olaf, dyw cyffuriau ddim yn broblem yng nghefn gwlad Ceredigion, problem y trefi yw. Pa mor bwysig yw dewis y cwestiynau iawn?
Wel, mae dewis y gwestiynau yn bwysig iawn. Mae rôl y Cadeirydd yn hanfodol bwysig fan hyn, achos mae'n gofyn bod nhw'n nabod y panelwyr, bod nhw'n gwybod beth mae'r panelwyr yn licio, ac yn bwysicach ddim, beth mae'r panelwyr ddim yn licio. I fi yn bersonol, sa i'n lico cwsiyne sy'n mynd mewn gormod i wleidyddiaeth tramor, sa i'n lico cwsiyne sy'n mynd mewn gormod i'r NHS chwaith, dydyn nhw ddim yn pethe i fi'n gwbod digon amdanyn nhw, ond fi'n dwli ar gwsiyne'r amaeth wedyn 'ny, a bydde rhai o fy nghyd-fanylwyr eisiau fod yn gweud bydden nhw'n casáu cael cwestiwn ambyti amaeth, Er neu bod nhw'n dwlu cael cwestiwn ambiti gwleidyddiaeth o dramor, mae lan i'r Cadeirydd wedyn ni i ddewis allan o'r rhestr o destunau sy 'da nhw, i ddewis cwestiynau sydd yn siwtio eu panelwyr nhw, a hefyd i rhoi y cwestiynau bod nhw'n dewis pa banelwr sydd yn ateb y cwestiynau gyntaf, achos mae hwnna wedyn ni'n mynd i alluogi i'r panelwyr hynny sydd llai hyderus ar y cwestiwn 'na i ymateb nes mlaen a gallu pigo lan y pwyntiau o'r panelydd cyntaf. Mae yy lot o bobl, fel 'se chi'n cael prynwr cêc er esiampl, yn troi lan i'r clos gytre. Bydd e'n myn' lan ato Mam a bydd e'n holi Mam, 'Ble ma'r bors? Wel, ma' Mam a Dad yn yy rhanddeiliadwyr yy cyfartal yn y busnes, felly ma' fe'n siarad â'r bors fyn 'ny, a credwch chi fi, Mam yw'r bors. Beth yw'r pwyntiau pwysig er mwyn cael cadeirydd da? Byddwn i'n credu'r pwyntiau pwysig yw bod nhw'n gallu rheoli'r panelwyr os bod nhw'n dechrau mynd bach yn danllyd neu bod nhw'n torri ar draws ei gilydd, bod nhw'n gallu rheoli nhw a cael un person i siarad. Yym, hefyd dewis testunau sydd yn addas ar gyfer y panelwyr, bod nhw'n nabod yym eu cyd-aelodau, mae hwnna'n bwysig iawn, fel bod chi'n dewis cwestiynau maen nhw'n gyfforddus â nhw. A'r pwynt pwysica, ac anodda falle i gadeirydd, yw'r amseru yy ugain munud sydd gyda chi, felly mae'n rhaid yy bod chi wedi meddwl ymlaen pum munud falle i bob testun, yym hanner munud i grynhoi i bob un falle, yym rhyw bo' chi'n gwybod yn fras yn lle bo' chi'n yy treulio gormod o amser ar un cwestiwn. Felly dyna chi banel, darlithydd, hanesydd a gohebydd. Beth yw'r pwyntiau pwysig i gael panelwr neu panelwyr da ar y tîm? Wel, i gael panelwr da, mae'n bwysig bod chi'n gallu dweud eich dweud mewn ffordd effeithiol, ond fi'n teimlo taw gwrando yw'r peth pwysicaf. Mae'n bwysig bod chi'n gwrando i beth sydd 'da'ch cyd-banelwyr i ddweud, achos wrth wrando ar beth sydd 'da nhw ddweud, 'na pryd 'y chi'n gallu codi lan pwyntiau da sydd yn clymu miwn gyda beth yy ma'r beth sydd 'di bod yn mynd mlaen yn y drafodaeth yn barod. Yy chi'n gallu sboto eitha' clo i pobl sydd ddim yn gwrando ar y panel, achos Maen nhw'n tueddu i ail-adrodd pethau, neu maen nhw'n offer rhyw drywydd gwahanol neu rhywbeth. So fi'n teimlo, hwnna i fi'n sicr y meddwl sy'n pwysica ta beth o'n safbwynt i. Bydda i'n gwrando ar Astrid ar gyfer yy beth mae'r cadeirydd, sut maen nhw'n geirio'r cwestiwn i ddechrau, achos mae wastad rhai pobl yn ymateb i'r cwestiwn yy chi'n teimlo bod nhw ddim yn ymateb fel gath y cwestiwn ei holi. Yym felly mae hwnna'n bwysig, bod chi'n gwrando ar yy union eiriad y cwestiwn a wedyn yw bod chi'n gwrando i beth sy- beth yw'r pwyntiau ma'ch panelwyr chi'n gweud achos dyna sut y'ch chi'n me- gallu ymateb iddyn nhw ac ymhelaethu ar beth sy' 'di cael ei godi yn barod. Yy wedyn mae jyst bwysig bod chi'n dangos parch i'ch cyd-panelwyr wedyn 'ny yy pan ma' nhw moyn dod mewn i siarad a bod chi ddim jyst yn mynd bant a siarad am ryw bum munud eich hunan a bod chi jyst yn rhoi cyfle i bawb i mynegi dweud a dweud i dweud a yn y diwedd byddwch chi'n cael dadl dda wedyn.
Ar y pen, mae gyda ni Endaf Griffiths. Pnawn da i chi.
O gipio cadeiriau lu mewn Eisteddfodau i glicio ar newyddion y dydd gyda'i waith gyda Golwg 360, mae gan Endaf ddawn o drin geiriau. Cawn weld os fydd ei dweud yr un mor ddoeth heddiw. Nawr, ni gyd eisiau gwybod, yn dy farn di, beth sy'n wneud tîm seiatoli da?
Wel, se ni'n beirniadu'r gystadleuaeth seiatoli yym yn gynta yy gyda'r cadeirydd, ma' rhaid i'r cadeirydd fod yn un yym digon benstiff yym oherwydd ma' rhaid i fe cadw rheoleth ar dri banelwr sy'n gallu mynd yn eitha tanllyd ar adege. Felly ma' rhaid i'r cadeirydd cadw control a ma' rhaid i fe fod yn barod i camu mewn a'i ddweud wrth un o'r pan- panelwyr i i gau i ben fel petai. Yym. A hefyd, mae rhaid i fe grynhoi'n dda. Mae rhaid i fe dadansoddi'r sylwadau sydd wedi cael ei wneud gan y panelwyr ac yna cyflwyno y sylwadau hynny yn gryno i'r gynulleidfa fel bod nhw'n deall beth sydd wedi cael ei drafod. O ran y panelwyr wedyn, wel, mae rhaid i ni cael cydbwysedd. I ni gyd yn cystadlu fel tîm, a mae rhaid i ni gofio hynny, felly mae rhaid i pob aelod o'r tîm edrych ar ôl ei gilydd. Se 'na un panelwr wan, wel, cyfrifoldeb y ddoi arall wedyn yw sicrhau bod y person hynny yn cael ddigon o amser i ddweud ei farn. Yym, ond o ran y panelwyr, be' sy isie yw digon o dân. Yy, mae hynny yn hynod o bwysig achos ceuad holi yw e, yym, a dadle 'ych chi'n neud, felly mae rhaid cael digon o dân wrth ddadle a credu yn yr hyn 'ych chi'n gweud. Wel, yn 'y marn i, fi'n credu, rhywun sy' wedi bod yn, wedi wedi cystadlu dros y blynydde, ch'mod, pan o'n i'n ifancach, yym, ma' raid bod cadeirydd sy'n gadarn 'da chi, sy'n gwbod 'i waith ac yn nabod 'i banel. Yym, sdim pwynt dewis cwestiyne sy' ddim yn addas i'r panel. Hefyd, yym, dod i'r siaradwyr, bod tri siaradwr weddol cyfartal, ond falle bo' nw ddim yn gyfartal o ran gallu, ond Bod, bod nhw'n barchus i gilydd a bod nhw'n gadael, gadael i'r llall i siarad digon a cael trafod gyda'i gilydd. Yym, fi wedi gweld e sawl gwaith, ambell i dîm fi wedi dysgu, mae yna un siaradwr a'i gryf gryf 'da chi, a falle dau fydd yn cystal. So 'na'r job mwya i yr unrhyw un i wneud wedyn yw cadw'r, yy, siaradwr a'i gryf 'ma nôl yn bach, chi'n gwybod, ni'n cymeryd drosto. Heb ei rhoi melan o'r Cadeirydd yn dal yn unwedyn yw bod chi'n yn targedu'r siaradwyr gwana yma gyda ambell i gwestiwn extra a wedyn rhoi'r cyfle iddyn nhw wedyn ni ddangos bod nhw'n deall fwy, yn dyfe? Elen, wyt ti'n credu bod letys arnon ni gyflogi rhywun sy'n siarad Cymraeg i hyfforddi'r tîm? Dwi'n meddwl bod e.
Hefyd, mae un peth wedi'u panel, mae rhaid bod yn gadarn ar ran eich barn chi. Yym, os y'ch chi'n cytuno neu anghytuno gyda'r gosodiad, mae rhaid bod yn glir o'r dos- o'r dachre, a dim newid eich meddwl. Yym, so 'na beth sy'n neud siaradwyr da panel yw bod nhw'n deall y gwaith a bod nhw'n gwrando ar y cwestiwn, a hefyd ateb y cwestiwn. Dim myn' off ar ryw yy ar ryw daith arall a wedyn bod y cadeirydd yn ffwtynnu nhw'n ôl. So 'na fi'n credu 'na beth sy'n neud yy panel da fi'n meddwl. O'n i'n cytuno gyda ti yn fan'na Elen. I ddweud y gwir, fi'n credu yr unig reswm mae Ryan Giggs wedi cael ei benodi yw oherwydd fod e'n edrych yn dda mewn siwt. Be sy'n neud hyfforddwr llwyddiannus?
Wel, y peth gynta yym sydd angen ar hyfforddwr wrth gwrs yw profiad. Mae'n rhaid iddo fe fod yn berson profiadol a hefyd rhywun sydd yn deall y fformat, yn enwedig gyda yy fformat seiat holi. Mae'n rhaid yy bod e gyda tipyn o brofiad o wneud seiat holi eu hunain, yym, ac yn enwedig gyda'r ffermwyr ifanc felly, mae, mae'n fantais cael cyn aelod o'r ffermwyr ifainc neu aelod hŷn yy o'r ffermwyr ifainc i hyfforddi chi wedyn oherwydd maen nhw'n deall beth yw yym gofynion y gystadleuaeth a hefyd maen nhw'n deall beth yw gofynion Yym, cynulleidfa a ffermwr ifainc hefyd. Yym, ie, a mae rhaid bod yr hyfforddwr bod dan y wybodaeth eang yym, am wahanol bynciau achos gyda'r fformatau arholi i ni i ni'n trafod amrywiaeth o bynciau, boed Brexit, boed yy peldroedwyr, yy i ffilmiau, ch'mod, mae yna ystod eang o bynciau yn cael eu trafod, yym, felly mae rhaid i'r hyfforddwr cael gwybodaeth eang. A hefyd mae rhaid i fe cael amynedd hefyd, yn enwedig pan mae rhaid i fe cadw trefn ar tri phanerwr a Cadeirydd.
Gadewch i mi gyflwyno fy mhaner heddiw. Ar y pen, mae Pennydd Jones. P'nawn da.
O ddydd i ddydd, mae'n gweithio fel darlithydd i'r Coleg Cymraeg yng Ngholeg Galluaer. Ond mae hefyd yn feistr adref ar y fferm yn cadw moch a chynyrchu sausages ac hefyd ar lwyfan yn Wyllie Stanhope. Gobeithio nad aeth hi'n draed moch iddo 'ma heddiw. Nawr, shwt 'ych chi'n ymarfer tuag at y gystadleuaeth 'ma?
Wel Elin, ni gan amla yn dar panel, mae fe'n rhywbeth sydd tipyn haws na gafael achos does dim rhaid i ni fel panelwyr ei baratoi araith o flaen llaw. Ni gan amla'n cyfarfod lan cwpl o nosweithie yr wythnos fel y panel yn ei gyfanrwydd gyda'r cadeirydd i fynd drosto testynne ma'n hyfforddwr wedi paratoi i ni o flaen llaw a bydden ni'n dadle rheini wedyn ni mewn fformat tebyg iawn i'r gystadleuaeth deni neu beth bydde ddim da ni falle fydd yr amseru uh, ond byddwn ni yn dod mewn ar elfen yna nes mlaen. Uh, yr hyfforddi mwyaf pwysig ar gyfer y gystadleuaeth yma yn fy marn i i'r penelwyr yw i wneud siŵr bod nhw lan gyda'r diweddara o ran y newyddion a ffigyrau newyddion uh, beth sy'n mynd mlaen yn y byd a pethau. Um, pan ni'n ei wneud siarad cyhoeddus, er esiampl, Lenny nawr yn 2018, yn mis Ionawr a mlaen nes mis Mawrth. Ni 'di bod yn trafod lot ambyti Brexit, ni 'di bod yn trafod lot ambyti araith, Michael Gove falle, yy pethe fel 'na ch'mod sy 'di bod yn ne- newyddion yy yn ystod y misodd dwetha. Felly mae'n bwysig bo' chi'n cadw yy mewn, cadw'n tuned in i'r holl newyddion sydd yn digwydd Yym, achos hwnna sy'n mynd i gwahaniaethu chi allan fel panelydd, fi'n teimlo. Yym, os 'y chi'n gallu dod mewn â ffeithiau, dod mewn â ffigyrau, dod mewn â yy dy- dy- dyfyniadau o bobl yn sut i fod yn newyddion, yna ma' hwnna'n mynd i roi chi ar ar wahân o banelwyr eraill. Yn y canol, mae Elen Jones. Granada. Mae'n gweithio fel Swyddog Prosiectau Digidol yn y Llyfrgell Genedlaethol. Does dim rhyfedd felly ei bod wrth ei bodd a'i phen mewn llyfr. Er hyn, mae'n mentor wythnosol i ddosbarthiadau Zumba, a gobeithio fydd yr un mor ystwyth wrth ddadle ar bechgyn hefyd. Nawr, un peth arall mae eisiau gwybod yw be sydd angen i chi ddod gyda chi ar y dydd? Ar y diwrnod, byddwch chi angen dod â'ch araith, yn amlwg, a digon o gardiau gyda chi hefyd, yym, achos byddwch chi angen sgwennu eich crynhoi bob tro, yym, a bydden i'n argymell bod chi'n cadw'ch cyflwyniad a'ch cryn- yy a'ch clo ar wahân rhag bod bod dim, bod chi ddim yn cymhlethu o gwbl yn ystod Yn yn ystod y y ddadl y seiatoli yym hefyd bychan yn amserydd, rhywbeth i amseru yym a beiro a gwisgwch yn drych- drwsiadi os mae'n yy gyfarfod yy s- yy ffurfiol. Ond ar y llaw arall, dwi'n meddwl bod e'n bwysig ystyried chwaraeon fel rhywbeth diwylliannol hefyd, rhywbeth sydd yn rhan annatod o ddiwylliant gwlad, ac rhywbeth sy'n portreadu gwlad a'r llwyfan rhyngwladol, a dwi'n meddwl bod yr iaith Gymraeg, wrth mae'r iaith Gymraeg yn cael ei glywed yn rhan annatod o dîm pêl-droed cenedlaethol, Mae hwnna'n gyfle ry dda i golli o lawer. Nawr, shwt wyt ti bersonol wedi elwa o'r gystadleuaeth siarad cyhoeddus 'ma? Wel, sut dw i wedi elwa? Wel, yym, wel, mae'r ateb hwnnw yn ddigon syml. Yym, fel i chi'n gweld yn fan hyn, yym, mae yr hyn mae siarad cyhoeddus yn wneud i chi, yym, as it says on the tin, mwy neu lai, yw i siarad yn gyhoeddus ac i roi hyder i chi i fynd o flaen cynulleidfa ac i, yym, siarad, yym, gyda nhw wedyn. Oherwydd, yym, cyn i fi hyd yn o'd ymuno gyda Ffermwyr Ifainc o'n i ddim wedi neud siarad cyhoeddus o gwbwl, ond, yym, a hefyd ma' ma' ma' siarad cyhoeddus, ma' fe'n rwbeth sy'n peri ofn i bobol, ond nai weutho chi, yym, yr un- yr eiliad i chi'n codi ar eich traed, yy, ac yn siarad â pobol yn gyhoeddus, dyna'r thrill gore chi'n myn' i ca'l, yym, yn fy marn i. Dyna'r pryd chi'n teimlo y mwya byw yw pryd i chi o flan cynulleidfa, ma'r ecstasî sy'n dod ohono fe, yn wych. A hefyd, wrth gwrs, yym, fi 'di siarad ychydig yn haniaethol fan'na, ond o ran y prif fanteision sy'n dod o siarad cyhoeddus, wrth gwrs, yw y cyfleodd sydd yn dod ohono fe. Mae angen y gallu a'r sgil i siarad yn gyhoeddus ym mhob swydd 'y chi'n 'neud. Er boed hynny'n newyddiadurwr, yn ddarlithydd neu hyd yn oed y ffarmwr, mae rhaid i y ffarmwr cael y gallu i siarad gyhoeddus oherwydd yn y byd le y'n ni'n byw, y'n ni ddim yn byw mewn rhyw cwp cŵns bach, mae rhaid i ni siarad â pobl a dyna beth mae'r gystadleuaeth hyn yn 'neud. Felly, i grynhoi, ga i ddiolch yn fawr i'n panelwyr ni am fod mor ddiddorol, ac i chithau fel cynulleidfa am gymryd yr amser i wrando arnon ni heddiw. Ga i nawr ddatgan bod y cyfarfod ar gau. Ond cyn mynd, dyma bennill wrtha i. Tri o'r wlad yw'n panel dewr yn dweud i barn yn blaen. Ond, wrth gau y gât, gobeithiwn yn wir y cawn gwrdd eto, ac edrychwn ymlaen. A dyna ni, wedi ffindio mas be sy'n neud tîm Seiat Holi siarad cyhoeddus da. Fi wedi dysgu lot, gobeithio bo chi wedi hefyd.